Ndiri mukadzi ane makore 31 ekuberekwa. Upenyu hwakange hwandiomera zvekuoma zviye zvekuti ndakange ndisina wekuudza kana wekuchemera. Vabereki vose vakashaya vakandisiya ndiri mwana mucheche. Ndakakura ndichigara naambuya nasekuru asi upenyu hwakange hwakaoma. kuchikoro chaiko handina kuenda zvaisava nyore asi ndakashinga ndakasvika pandiri pano nhasi pandakapedzawo kunyora grade seven yangu ndakatanga kushanda basa remumba ndichichengeta vambuya nasekuru vakange vandireera asi hazvina kuperera ipapo Ndakazoitawo imwe shamwari yandakafambidzana nayo. Takatamba tose ndichishanda chihausigero ichocho asi mari yaisakwana zvokuti ndaishayiwa kana mari yekutenga bhurugwa chairo remukati. Zvaisava nyore asi ndakashinga. zvino shamwari yangu iyi yakazonditi ichandiendesa kune vamwe sekuru vaizotibatsira kuti ndinge ndichiwanawo mari nekuchinja upenyu hwambuya vangu nasekuru takaita saizvozvo tikaenda kuna sekuru tichisvika pana sekuru vakati vanoda mari yaidiwa ndakabvisa zvadaro vakati mhiko yangu ini ndakanga ndisingadi zvemhiko ino inoda ropa ndakati handidi zvekuuraya hama dzangu kana ani wangu handidi zveropa sekuru vakati zvakanakai vaizogera vhudzi remusoro wangu nevhudzi rekuzasi kwangu ndo ravaizoshandisa kuti ndinge ndichizoita mari muupenyu hwangu vhudzi rakagerwa rikasanganiswa nemushonga rikaitwa zvarakaitwa vakandipa mushonga wavakandipa sekuru ndikaenda nawo kumba. Ndasvika ndakaita zvaidiwa sekuru pamishonga yavakandipa pakange pane mupurwa. Mupurwa uyu ndakanzi ndichange ndichiuyamwisa makuseni nemanheru ndisati ndarara. Asi ndakange ndanzi handichazoite zvakare mukomana paupenyu hwangu kana kuti murume nekuti mupurwa uyu ndiwe uchange uri murume wangu ndakapiwa makore maviri kuti ndinge ndichimuyamwisa chete panopera makore maviri ndaizotanga kurara nemupurwa uyu ndakaita saizvozvo asi mari handina kuiona ndakafunga kuti pamwe mari ichaita after makore maviri ndakurara nemupurwa uyu asi zvakare hazvina kuita saizvozvo ndakatanga kurara nemupurwa uya pakapera six months handina kuita mari ndaichingoshanda basa rangu rechihouse girl mudzimba dzevanhu Ndakafunga zvokudzokera nemushonga uyu nemupurwa uyu kwasekuru vaye nekuti handina kunge ndaona chandakange ndaona change um, paupenyu hwangu mumba ndomandaingoshanda mari yandaishanda ndo yandaingovana haina kuwedzerwa kana kutapudzwa ndakasvika kuna sekuru kuye zvakanzi sekuru vakashaya Ndakatanga kuyerera misodzi nekuti ndakange ndawondoroka nekuyamwiwa nemupurwa nekurara nawo. Uye vaida kurara neni pose pose. Vakange usina nguva yekuti nguvai asi ndakange ndatambura. Ndakasvika pamba pasekuru zvakanzi sekuru vakashaya. Hama dzavo ndikati hakuna here akasiyirwa wanokwanisa kundiwombonora kana kundibatsira asi dzakaramba. mari yadzaida ini ndakange ndisina upenyu hwakatanga kuoma ndakaramwa mupurwa wayo nezvinhu zvose pamba pavo ndikati ndipo pandakange ndazviwana asi ndakatanga kurohwa ndakatanga kurohwa nevanhu vandaisaona kubva ipapo mhuri yezimbabwe ndoda kungotaura pano nhasi kuti kushanda nemaoko ako kwakakosha kuzvishandira nemaoko ako kwakakosha chandakaona gore iroro handichikanganwe saka nyaya yangu ndaiuyisa mudare kuti kune avo vari kufunga kuzoita zvinhu zvekuromba kana zvekuwedzerera mari muupenyu hwavo vazvisiye nekuti ini ndakaita chidzidzo ndakazobatsirwawo zvangu nevakandibatsira asi ndakange ndotambudza hama vana sekuru naana mbuya vakandirera kuti ndinge ndichiombonorwa mune zvandakange ndazviisa kwemakore matatu upenyu hwangu ndakazoona kuti ndaitorariswa naivo sekuru vakange vachinzi vakafa ava ndivo vaindirarisa kuenda kwese kwandakazoita kudzokera kwava kumba kwavo vakange vazviona vakange vasina kufa vaive vapenyu saka zvinhu zvandoda kungosheyawo nemhuri yezimbabwe tete mundibatsirewo nekuti mhuri yezimbabwe inzwe nyaya yangu iyi vakawanda vabatsirike varege kuita zvisina kufanira kunze kunoshandiwa nemaoko kubvawo pandakabatsirwa ndakatanga kuzonyatsozvishandirawo ndakutoita upenyu hwangu uchienda mberi sekuru vaye vakazotambira zvinhu zvavo zvikazopiswa nekuti zvakange zvaiswa muzita rangu zvose zvavakange vanditora vhudzi rangu riye vakazorirasiswa rikazopiswa nevanhu vakange vachindibatsira vemweya so thank you very much kune vaonawo vhidhiyo rino kusvika pano kana muri vatsva payoutube channel yangu ndokumbirawo muise subscribe kuti muzoona mavhidhiyo akawanda atichange tichiposta nguva yeconfession kune vanenge vanewo dzavo confession makasununguka kutaura tokuonesai kuti mutipe maconfession enyu munokwanisa kumanyora tozomataura pano ndinotenda zvangu kune vachabatsira e, nevachanzwisisawo nyaya iyi